א יעדן נובען רבותי א יעדן נאכאמאל גוט נובען אונז פאנגען יעצט שיעור נומער פֿופֿצן אויף די תפילה אווערנעס שיעור ברוך השם ס'איז שוין די שיעור פאר די אכטע וואך און נאך צוויי שיעורים די וואך היינט ביינאכט און מ'שוין דאנערשטאג די אנדערע שיעור און אונז גיימער היינט ביינאכט לערנען א וויכטיגע נקודה וועגן וועגן הלכות תפילין, איין סעיף פון דעם, אויכעט די די נארמאלע סקעדזשועל פראגראם וואס מען טוט ביז יעצט, אבער איך וואלט מאכן א נקודה אויף איין איין זאך וועגן תפילין, און די זאך איז רבותי אז מען דארף דארף מען זיין אביסל מער נזהר ווען ס'קומט צו אויסצוהערן די תפילין נאכן דאווענען, סאו איך וועל פארלייגען פארן ליינען איין איין סעיף אין סימן יד סעיפי ט' ביי ענק כסא שלחן ערוך וואס וואס טוט מען וואס טוט מען יעצט, און איך האף צו קריעטן א גרויסע אווערנעס רבותי אז ווען צו אויסצוהערן די תפילין, סאו לאמיר עס טאקע דאס טוהן, אקעי? שוין. איין לאך אז איין לאך אז עס איז פון איין זאל נישט אויסזען אין תפילין עד אחר קדושת קדושת עוואלוציע ביז די קדושת עוואלוציע וואס מיינט עס דער וואס זענען די קדוש קדוש קדוש און אנדערע אנדערע חלקים אויף קדושה אויכעט כשמע יוצא שש מרחקך און אויכעט ווען מען זאגט יהי רצון השם באלקיכם, זאל זיין די רצון אז אונז זענען אז זיי וואטשן אונז די חוקים, עיין לרבה. מקום שנהגין, אין פלעצער ווי די מנהג איז, שביום קרי ספר תורה, ווען מען ליינט ספר תורה, דאס מיינט מאנטאג דאנערשטאג, אדער ראש חודש, עמך זעהן ספר תורה, ספר תורה איז נישט גייט נישט צוריק אריין אין ארון קודש, אויף אחרי קדושת אבלות ציון, נאר נאך די קדושת אבלות ציון, אין חלצה זיצט תפילין, זאל תפילין טאר מען נישט אפנעמען, אכ ש יחזיר את ספר תורה להיכל, ביז ספר תורה גייט צוריק אין די ארון. סימן לדבר, א סימן פאר דאס הלכה איז אין מיכה, וואס מיינט דאס? ויבואו מלכות בפניהם, השם בראשם, דער קעניג וועט דורכגיין פאר דעם, דער אייבערשטער איז זייער קאפ, דער קעניג מיינט דאס די ספר תורה, השם איז זיין קאפ, דאס מיינט דאס תפילין, ווען אמת איז ווען די שיעור ווען די שיעור איז אין בויעט סאו יעצט איז עס מאכט מען עס אויסגעזויגען און די נאמען פון די אייבערשטער סאו קוקט אויס אז ווען די מלך גייט דורך די תפילין דארף נאך אלץ זיין אין די קאפ דזשאסט צו זיי זאגען א זייטיגע א זייטיגע זאך דאס איז נאר פאר מנהג ספרד מנהג ספרד נוסח ספרד אבער איינער וואס דאווענט נוסח אשכנז מען לייגט צו די ספר תורה גלייך פאר אשרי נאך די נאך די וואס איז די גערצוינס אין חיי קבע ישראל מען לייגט צו די ספר תורה גלייך נאך דעם דאס איז די מנהג פון אשכנז רבי יום ששמילה אין די טאג ווי איז דא וואס דא א ביס מילה אין די שול אין לחץ אין לחץ עד אחרי מילה צוויי און צוואנציג אויס צו ביז נאך די ברית נאך נאך דאס מיינט נאך די קדיש עס האט מען סארי מ'האט ביי די תפילין און אויכעט ביי די תפילין און מילה איז איז איז גייט מיינסט אז א אות אז די לוישען צווישן די אייבערשטער און די און די אידן זיי זייער זיי זייער וויכטיג צו האבן די סיין אויף די תפילין אויף אונזער קאפ און עס סיין אבער ברית מילה איז ווען מען טוט עס ראש חודש ראש חודש חולצים קודם תפילת מוסף מען נעמט אראפ די תפילין פאר מוסף דאס מיינט נאך די האלבע קדיש נאך די האלבע קדיש נעמט מען אראפ די תפילין נאכדעם אסאך מענטשען אזוי ווי איך איך האב געמיינט איך וועל געט עוועי וויט איט בלי נדר איך ווייס נישט שטיין נאר מאר אויסצוהערן תפילין בלי נדר נאכן קדיש, די אייבערשטער'ס הילף, אויכעט די רעסט איז נישט נוגע פאר חסידים, ווייל אדער אנלעס מ'איז א באבוב'ער, אדער אדער א מנהג אשכנז וואס האט יא אן תפילין, חל מוסיקות, חל מוסיקות, כולם חולצים כהים הלל, יעדער טוט אויס די תפילין פאר הלל, פארוואס? ווייל א תפילין איז אויסגענומען פאר הלל, פארוואס? ווייל ווען מען דארף האבן צייט צוצוגרייטן די לולב און אתרוג, כל מי פסח, כל מי פסח, הציבור חותם קודם הלל, דער ציבור טוט אויס די תפילין פאר הלל, שכתוב אחר הלל, אדער צו כתוב, טוט עס אויס נאך הלל, אבער זאלסט וויסן אז דאס איז נישט די מנהג אין אסאך פלעצער. איז נישט א מנהג אין חסידישע שילן, ספעשעלי וואס וואס האלטן נישט אנטון תפילין חול המועד, סא איינער וואס דאווענט אזא מינע שול דארף טאקע אויסטון תפילין פאר הלל ווייטער סא אזאלכע זאכן, די פוינט איז אז די מענטשן וואס טוען אויס די תפילין זייער זייער פרי, ס'שטייט אויכעט גראדע אין אמשע ברירה אז עס זאל בעסער אויסזעהן תפילין נאך די לעצטע קדיש וכו' לעיני מיט שמות שמות אמת אויף אנדערע צייט ווען מען האט געליינט משנה ברורה עט דעט יענע צייט בעז השם באט יעצט לאמיר גיין צוריק יעצט צום ענין ווי אונז האלטן יעצט סימן י ג צוויי סעיפים גיימער לערנען די וואך די אנדערע דריי מער שוין נעקסטע וואך ס'איז א קורצע קורצע סימן דיני קדושת בית הכנסת בית המדרש ובו היי סעיפים. ווי אויך איז בית הכנסת איז נישט בית הכנסת בית מש די גענוי רויד ס'איז מיין מ'איז ממש ס'איז זייער זייער גרויס אין מיר זאל האבן עליהם ליראה ממי שהיא שוכח בהם מזבח שמיא אין מיר איז מ'זאל נזהר זיין וועגן דעם צו צו אויפירען צו און צו פארכטען אדער ווער וואס וואס רוהט אין דעם דאס איז די אייבערשטער, תיכף שטייט אין פסוק אין ויקרא אין מקדשו תראי, ביים מקדש זאל מען זאל מען פארכטען, ווייס ווער קען ס'בית המדרש אין עס אין ער וועט קען ס'בית המדרש מכם גם כן מקדש איז אויס אויך אז עס איז מקדש כסף שטייט אין פסוק אין יחזקאל והיה להם מקדש מעט, און איך בין פון זיי א קליינער מקדש דארשינען, און עס אויך שטייט אומדארשינט, ער בדק זיס בתי מדרשות, דאס מיינט אז אלע בדק זיס און אלע בתי מדרשות, דאס מיינט אז עס שטייט, כאטש דורך גיין די גאנצע זאך אונטן, אבער די באטאם ליין איז אז ס'שטייט אין נביא דער אייבערשטער אז אז זיכער האט די נביא יחזקאל דארט אפילו ווען ווען די איד אידישע קינדער ווען שיקן צו גלות און זיי זיי זיין פאר לאנגע צייט אן די שכינה אבער די שכינה גייט זיך אפרוען אין ירושלים ער וועט זיך אפרוען זיין מקום זיין איבער דעם אין די קליינע מקדש אין די קליינע בתי מדרשים

אסור לדבר בהם ווען מ'טוט מיט תהלים, ס'איז אסור צו רעדן און די וואס מיט תהלים, וכדומה שב ד אין די שולחן ערוך, ביים חשבון זאל מען נישט מאכן חשבונות אין דעם, אלא שמצוה נאר אויב עס איז א מצוה עס האט צו טון מיט די שול, כגון קידוש צדקה וכדומה. למשל איינער וואס וויל ברענגען מער וואס וויל איבערנעמען ברענגען צדקה און און און אזוי ווי סימילער להגן על כבוד און מען דארף געבן די בעסטע כבוד פון די שול וואס דארף זיך זיין לכבדם ולרבצם צו אויף צו אנ-סוויפען און צו און און צו רייבען עס און און קלין עס מיט וואסער. אמעריקע האט געזאגט געדענק צו קבר און מען איז אנצינדן לעכט. נאך אסאך וואס האט ביסער רבי סיי מיט צעצווינגען און מיט צענען געוואלד. זאל וויסען רבי סיי אז ווען זי קומט צו האבן קינדער ברענגען קינדער אין שול טאר מען נישט קינדער נישט קישן טאר נישט קישן די קינדער בכלל אין די שול ווייל עס שטייט אין די שולחן ערוך עיין נש ע כ ב א ב א ב קטנה. אז זאלן נישט קישן די קליינע קינדער אין די פלעצער שאין ראוי להעלות שם אב ואחרת ווייל ס'איז נישט די ריכטיגע זאך צו ווייזן זיין ליבשאפט זאת אהבת השם יתברך שמו חוץ כ'ליב דעם אייבערשטער די אייבערשטער זאל בענטשן זיין נאמען פון דעם זעט מען אז טאר נישט טאקע קישן קיינע קינדער אין שול ברענגען צו שול שיינערהייט נישט קישן סעיף בית, נאך איין סעיף, קוים שיכנס סוחם, פאר מען גייט אריין אין די שול אדער בית הכנסת, קרח אשר תית מעל רגליו, איינער זאל אויפקלינען די מוד פון די פיס, וישגיח ער מאכן זיכער שלא יעלוף לוי' בגדיו, זאל נישט שומען און זיינע נשמות אויף אים און אויף זיין קליידער, שמלכלעך אין נישט שמוץ בכלל, מוטערליק בהם, אבער איינער מוז עס טוהן, ס'איז מותר צו שפייען אויפן פלאר, אין די בית הכנסת, אך ישאף שופט טאקע בלאגאוו, אבער ער מוז ממש אפרייבען עס שנעל מיט זיין פיס, דאס מיינט אז מ'טאר נישט לאז נישט לאז נישט אז די גוי זאל עס טון אדער איינער זאל עס אריינטוטן, דו איז דיין חי זיין דיין ריספאנסעבילטי און דיין חיות צו טון עס, אבער זאלסט וויסן שטייט דא אז אז מ'דארף ווען מ'קומט אריין אין א שול דארף מען האבן מער מדרך ארץ, סאו צו האבן דרך ארץ אין א שול קוקט אויס אז מען עס מ'טאר נישט טאקע שפייען אין שוהל, אבער מען קען ליינגען אויף א טישו אזוי, ספעשעל ווען ס'קומט צו ווען ס'יעצט איז ספרינג אדער ווינטער, נישט קיין חילוק ווען, סאו די באטעם ליין איז אז טאקע מען זאל עס טאקע האבן דרך כבוד. יעצט וועל מען לערנען א זאך, אהה מ'גייט צולערנען דעם שיעור מיט די ספר תפילה וויט מינינג, איך האב עס איבערטייטשט אויף אידיש, אוודאי זאל איך קויפן די ספר, דורך אויך א ספר איש הישראל, און תפלה כהלכתה, ביידע גוט האבן גוטע הלכות אין תפלה, בשם איך האף אין די לעוסד ווען מען שוין לערנט די ספרים אויך אויב אייבערשטנס הילף, לאמיר צו ענדיגען דאס יעצט. דאס איז גייט לערנען יעצט פרק ד' אין די ספר, ס'איז א קורצע פרק, ס'איז געלערנט די גאנצע זאך. די גמרא זאגט, די טעם פארוואס אונזערע אבות זענען געווען זיי אבות האבן מוזן ווען געווען כרות, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט הערן די תפילות פון צדיקים. אונזערע טאטעס האבן נישט פארזענדיגט און מען האט זיי צוריק געהאלטען פון די קינדער ווייל די אייבישטער האט געוואלט הערן זייער תפילות. אבער זוי ווי אזוי קען מען באשטיין דאס טאקע? צוריקען דאווענען גאנץ טאג און ווען די אבות האבן אפילו מסגל געווען דריי דריי תפילות יעדן טאג, וואס דען מיינטס די אייבישטער האט געוואלט הערן צו יענע תפילות? אוודאי קען מען תפילות מיט דעם טאקע. סאו דאס וויסען. אפילו דער אייבערשטער וויל הערן אונזער תפלות אויף צדוקים, דאס מיינט נישט אז אז מ'זאל האבן א לעבן וואס איז וואס איז זייער שלעכט, אין אסאך אסאך אסאך קעיסעס צדוקים צדוקים זענען זייער זייער פרייליך אין דער וועלט, זיי זיי וואוינען מנחם בשכלות, זיי האבן די מעגליכקייט. אויף ליב האבן עולם הזה ואנדערס, די אייבערשטער געבט דעם ברכה מיט דעם, אבער אפילו גוטע מענטשן אמאל דארף מען אויף עקספיריענסען אביסעל שווערקייטן, וואס און וואס מיט דעם וואקסט מען, מ'האט מער אמונה, אבער די אבער די פעין די יסורים זיי גייען דורך ברענגט די די בעסטע בענעפיט, און מ'געבט מער און מער אוועיר אויף די אייבערשטער און די וועלט איז א הויכע הויכע אטשיוומענט, דאס וויל די אייבערשטער פון די פון די צדיקים, ס'איז דא מדרשים וואס וואס וואס דרש'נען אז די טעם פארוואס די אייבערשטער וויל נער'ן פון צדיקים איז ווייל זיי זענען זוין זוי ניי זוי יסור זענען שוין רוגל צו דאווענען נאר פאר די פאר די עם און נישט פאר זיך אליינס, מיר זעען, זעען פרעך וואס זיי האבן שוין טאקע. מען האט שוין, מען האט שוין געזאגט לעצטענס, די די וויכטיגע נקודה אויף תפילה איז נישט ווייל דער אייבערשטער איז בענעפיט, בענעפיט פאר אונז, פאר אונזער בענעפיט. אונז דארפן צו מאכן זיכער אז אונז זענען ממש צוגרייט צו עקסעפטן די אייבערשטער'ס תפילות, די השפעות. אויב די, אויב די, אויב די טאטע'ס באבעס האבן געוואלט האבן א קינד, זיי האבן געדארפט מאכן אז זיי קענען מאכן עס אין א וועג זיי קענען עקסעפטען א קינד פון די אייבערשטער, ספעשעל מיט זיי אין זייער לעוועל, און די גמרא זאגט אז די אייבערשטער וויל זיך צו צוריקערן, נישט וועגן אז זיי האבן א געוויסע דיזייער פאר די תפילה, אבער אבער די אינטענט, אבער די איז אז א צדיק זאל דאווענען זאל קענען וואקסן מער און קענען שעפן די השפעות פון אייבערשטער, אויך די זארג אדער סעדנעס אויף נישט האבן אבער די טרויער די טרויער טאקע די טרויער אויף נישט האבן קיין קינדער קען קויזען די צדיקים צו מאכן צו געבן מער תפילה וואס וואס עז א רעזאלט סיי וואס ער קען זאל מען האבן זאל מער מיטן אייבערשטער, דאס איז א משל צו איינער וואס וואס פרעסט גרעיפס, פרעסינג א גוטע גרעיפ פראדוסט א גוט א גוטע גרעיפ דזשוס, אבער דאס אזא מער דזשוס איז איז מער ווילסט איז וויל נאכען פרעסען גרעיפס ביי הענט אויף אן אנדער מאשין ביז יעדע טראפקעלע קומט ארויס, די אבות האבן געדאווענט איוו אן פרעשור. אבער דער אייבערשטער גלייגט פרעשור אויף זיי צו קענען זיין דאווענען און מער און מער שטערקער, אזוי זיי געמעגט האבן און זיי זענען קוים געקומען צו א העכערע מדריגה אויף אמונה און עס איז געקומען די אייבערשטער'ס ברכה. און צו ברענגען דאס, אין שלייווי זאגט מען ווען לייע איז נישט געווען קיין הכרה, אבער דאן די אמונה זענען יא געווען יקרות, פארוואס האט לאה געדאווענט זוי שטארק אז אז זי זאל נישט מער זאל זאל נישט האבן חתונה מיט עשיו? פאר האט געדאווענט אזוי שטארק, איז נישט געווען קיין טעם צו מאכן איר אן עקרה. דער שך זאגט אז די טעם פאר אונזער אמהות זענען געווען עקרות ווייל זיי זאלן דאווען און מיר זאלן זיין אנדערע מענטשן, דאס מיינט דאס האט געמיינט אז רבקה אז שכן זיין רבקה די טאכטער האט בסיעל ביי אן אנדערע רבקה פארוואס אזוי אזוי וועגס אזוי קען זיין אז די קלייס אז די קינדער פון כלל ישראל זאל נישט האבן קיין קיין דיפעקט דאס איז די טעם פארוואס אברהם אברהם איז סארס נאמען געטוישט צו ווייזען אז נישט די זעלבע אברהם און שרה זענען געווען זענען געווען עקרות און זייער נעטיר נישט געקענט געבן, זיי נישט געקענט געבן געבוירן. די אמהות זענען געווארן געווען כלות פארוואס זיי זענען געווען פון די שלעכטע מענטשן, זיי האבן געמוזט געדענקען זיי האבן געמוזט דאווענען, זיי זענען קיין זיי אנדערע מענטשן, אברהם אבינו איז אויך געווען א כלה פארוואס זיי זענען קינד פון תרח, ביי יצחק יעקב זענען נישט געווען זיי זענען נישט געווען קיין כלה, קיין עקור. קאן זיין זיין קינד פון פונעם אלעמען פון פון גוטע ערליכע עלטערן אבער די מוהרז און אברהם און דוד און דוד און די אנדערע מענטשען זיי האבן קען געווען געבוירן צו כלל ישראל ממש גוטע ווערטער פון דובער ליב משה דובער ליבוביץ הייבן שוין העלפן זיי קענען ממש גוטע השפעות און איך האב א מענטש גרינג געהאט צו קענען דאווען צו ברוך צו ברוך שבוי יעדן טאג